Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert,

Ma wéi een sech dogéint wiere kann? Mee Tessy, wëlls du elo nach eng Kéier eisen Zuhörer kuerz eng Recap maachen, wat genau Street Harassment ass? Dat ass, wann s de op der Strooss ënnerwee bass an op eemol tut en Auto oder et päift een oder et rifft een eppes hannendrun oder et kënnt der een ze no oder probéiert dech unzepaken. Also et muss net onbedéngt um Trottoir geschéien, et kann och um Busarrêt geschéien oder am ëffentlechen Transport. Duerch eng friem Persoun, déi an iergendenger Hinsiicht däin Space invadéiert. Ja.
Dat ass mega lëtzebuergesch. Ja, Space-Invadéierer.
Ja, ech si ganz gutt.
Dat ass e Film. Am Lëtzebuergeschen. Dat ass mäin Spezialgebitt. Also, wann een

Oh, Bis sie reagiert.
Ah, oder okay. Uh, du sollst aber schön lachen. Oder hey, wie ist dein Numm? Oder, oder hey, lach doch mal. Oder hey, lass deine Hand mein, mein Box zu stiechen. Nee.
Das gehört einfach mit dazu. Okay, es betrifft meistens Cis-Frauen, Trans-Frauen oder schwul Männer. Und das meistens gemacht von Männer. Mee mir hunn am Detail doriwwer geschwat an enger anerer Episod, wat dat genau ass a wéi dat sech ufillt, wann een dovu betraff ass a wat vläicht d'Grënn sinn, firwat dass en dat gemaach huet, ouni dass en dat weess. Et war eng mega deprimant Folleg, mee elo ass déi grouss Fro. Wat maache mer dogéint?
Et gëtt esou vill easy Léisunge fir dee Problem, Leit. Zum Beispill, Bon, ech iwwerdreiwen, mee eng Méiglechkeet ass, den Handy erauszehuelen an esou ze maachen, wéi wann een enger Persoun urifft. Dat, net dass dat de Problem léist an den Typ dann fortgeet, vun deem hie grad belästegt gëtt, mee et kann hëllefen. An och dee Moment um Telefon dann driwwer schwätzen, dass do grad eng Persoun ass, déi ee belästegt. Also och. Egal op ee mat engem telefonéiert oder nëmme sou mécht wéi wann, béides ka funktionéieren. Jo, also natierlech mat engem um Telefon a Realitéit ze schwätze mécht, datt s de dech e bësse méi sécher fills, mengen ech, well s de weess, et ass och een do, deen iergendwéi matkritt, wat geschitt. Mee fir just nach eng Kéier kuerz kloer ze maachen, natierlech, den Idealfall ass deen, Mir erreeche lo alleguerten d'Männer op der Welt a mir erklären hinne firwat dass dat net ok ass dat ze maachen a si halen all op domadder. Dat wier den Idealfall. Mir haten och schonn ugeschwat an där anerer Episod, dass dass mir déi Leit net ugräife wëllen, déi dat gemaach hunn a sech net bewosst waren, dass dat schlëmm ass, mee d'Leit dozou zum Denken, zum Nodenken ureege wëllen, fir dass se hiert Verhalen an Zukunft veränneren. Also dat wier natierlech den Idealfall a wat mir awer haut beschwätzen ass, vue dass mir dat net vun haut op moar aus der Welt geschaaft kréien, wat ee ka maachen als Affer dovunner, fir sech méi sécher ze fillen, fir de der ganzer Saach aus de Féiss ze kommen oder fir engem ze hëllefen, wann wann ee gesäit, dass eng aner Persoun an där Situatioun ass. Oh, mega gutt an du muss mer Hoffnung.
Firwat? Et kléngt wéi wann et Hoffnung gëtt, dass et Stéck fir Stéck besser gëtt. Jo, ech hoffen.
Also.
Telefonéieren. Op de Buedem kucken. Ja, oh Gott, wie schrecklech. Dat mécht, dat deet mer Ja. esou wéi am Häerz, gell? Ja, mee Mee- kee Bléck, also ech vermeiden dee Moment ëmmer Bléckkontakt an ech si mer trotzdem ëmmer onsécher, provozéiert dat déi Persoun vläicht an iergendenger Form, dass ech net op se reagéieren. Mhm. Gëtt se sech doduerch vläicht méi dru? Bis elo ass nach ëmmer gutt gaang, well ech tendenziell ass mäi Reflex, kee Bléckkontakt ze maachen, net ze laachen. A bis elo ass dann nach ëmmer direkt opgehale ginn. Jo, also offiziell gëtt ugerode fir einfach standfest ze bleiwen. Also et soll ee sech net umierke loossen, datt ee veronséchert ass dovunner an einfach weider ze goen. Also op kee Fall stoe bleiwen a sech iergendwéi an eng Konversatioun verwéckele loossen. Ëmmer einfach, also Et si verschiddener, déi soen, du kanns deem ganz ferm äntwerten, also ganz standfest soen, dat wat s du méchs ass net ok an dat ass héchstwarscheinlech souguer illegal an dat geet net, an da weidergoen. Wann een dann dorop reagéiert, dann net méi äntwerten. Perséinlech géing ech mech net trauen, dat ze maachen, well ech och net weess, wat do d'Reaktioune kënne sinn. Mee wann een, wann een een ass, deen dat net kann op sech sëtze loossen a wëll drop reagéieren, dann haart sinn, ferm sinn an. kloer soen, dat wat du méchs geet net an da weider goen, net net mat dem weider diskutéieren. Ja mir anerefalls einfach recht weider goen, äh, net weisen, dass en irgendwie verunsichert ass, selbstbewusst mam Kap héich, awer mat den Aen op dem Buedem. Ei, Weider goen, voilà. An voilà. dann äh, stolpert dee doch net so oft. Genau. Wann ihr Hëllef gesehen, wo géint ihr so vill hingeht. Sachen. Hëllef Genau. géint nerveg Männer an äh, géint Stolperer. Ja.
Ah, an et ass och gutt, op eng Plaz ze goen, wou vill aner Leit sinn, well, dat hu mer och schonn ugeschwat an enger anerer Episod, et ass zwar egal, ob e Mann eleng ass oder mat engem anere Mann ass, dat hält en net dovunner of, fir dat zu der ze soen. Mee wann s du a Géigenwaart vun engem anere Mann bass, dann normalerweis hält deen direkt op. Woubäi dat och net ëmmer funktionéiert. Wéi mer wësse vun der Kölner Silvesternuecht 2017, Kann et och gutt sinn, dass ee sech an enger rise Mënschemass befënnt an trotzdeem sexuell belästegt gëtt? Also et ass leider net, et gëtt net eng pauschal Formel, déi an all Situatioun garantéiert, dass een net wäert belästegt ginn. Nee, mee dat doten ass dann nach eng Kéier eppes aneres wéi Catcalling. Also dat ass scho méi e krassen Iwwergrëff, deen jo och kann a ganz villen anere Situatioune passéieren. Catcalling, ass dat wierklech reng verbal oder ass dat zum Beispill och esou upaken? Catcalling ass just verbal, mee Street Harassment ass esou en Iwwerterm, deen béides dran huet. Mee Catcalling ass just verbal oder och tuten oder esou weider. Mee jo, also natierlech Street Harassment fält, do falen vill vun deene Saache mat drënner, mee upaken ass da schonn e Schrëtt méi wäit ewéi wéi Catcalling. Also Street Harassment am Sënn vu Belästegung op der Strooss, am ëffentleche Raum.
An dann natierlech als aner Persoun, wann ee matkritt, datt engem esou eppes geschitt, da soll een onbedéngt do agräifen. Well ech mengen, dat ass dat Allerschlëmmst, wann ee weess, en plus als Affer dovunner, hei si lauter Leit ronderëm an déi kucken an eng aner Richtung, well se wëllen näischt domat ze dinn hunn. Also wann ee mierkt, datt engem esou eppes geschitt, da Entweder den Täter uschwätzen, also wat mir virdru scho soten, à la deem ganz kloer soen, hei wat s du méchs ass Belästegung an dat geet net. Oder och bei d'Affer goen a mam Affer schwätzen, fir datt dat sech net eleng fillt a fir datt hien och mierkt, déi Persoun ass net eleng. Jo, well wat och eng heefeg, eng vill ze heefeg Reaktioun ass, ass datt, datt d'Schold fir den Iwwergrëff beim Affer gesicht gëtt an Bëssen dann esou d'Haltung besteet, jo, mee wéi waars de dann ugedoen an has de gedronk an wat hues du da gemaach? An dat ass einfach eppes, wat extrem verletzend ass, wann s de grad Affer gi bass vun enger, vun enger Belästegung, sexueller Natur oder net. An déi éischt Reaktioun, déi déi Leit hu wann s de hinnen dovun erziels, net ass, dech ze schützen oder vläicht, jo, hir Opmierksamkeet op den Täter ze riichten, mee déi voll Opmierksamkeet op dir an dengem Verhalen ass a wat s du häss kéinten anescht maachen an dass du vläicht och e bëssen iwwerdreifs mat denger Reaktioun. Jo, ganz genau.
Also dat net machen. Nee.
Voilà. Ähm, an dann nach eng kann Appell un Männer, well die stehen hei eng groß Rolle dran zu spielen, sowohl als Täter wie och als Persoun, die do hëllefe kann. Well mir hu gesot, et geschitt manner oft ähm, dass in eng Person ass manner wahrscheinlech een ze Kat kolle, wann die Fra grad a Präsenz vun engem anere Mann ass. Äh, dat heescht, souguer wann du die Person net kenns an du mierks, dass déi Fra grad ähm, belästegt gëtt, Kanns de bei si goen a mat hir schwätzen a si froen, ob alles an der Rei ass an esou maachen, wéi wann s de se géings kennen, fir deem aneren ze signaliséieren, Hatt ass net méi eleng. Allerdéngs dee Moment och oppassen, dass s du déi Fra dann net och nach zousätzlech aschüchters. Also dann schonn dorop higoen, soen, Ass alles an der Rei, kann ech Iech iergendwéi hëllefen? Net weidermaache mat der Belästegung. Jo, mee och net soen, Hallo, wéi geet et? oder esou, well soss wierkt et vläicht, wéi wann s de och just wëlls. Genau. Kann ech deng Nummer kréien? Nee. Wou wunns du? Oh nee. Gott, Hues de Frënd? Nee. Voilà.
Also ech hun ähm, Appes gelies iwwer wéi een äh, muslimesche Fraen hëllefe kann, wann déi agresséiert ginn um Zuch oder sou. An äh, du ass ëmmer gesot ginn, ähm, et soll een net mam Täter eng Konversatioun ufänken, mee äh, sech nieft déi Persoun setzen a mat där Gespréich ufänken. An da gif, mhm. äh, gif den Täter automatesch ophalen. Mhm. An ich kann mir feststellen, dass dat och relevant ass fir so eng ja. Situation. Also ja. am Platz äh, mat der Person irgendwie eng Diskussion unzufänken, äh, sech einfach bei die Fra stellen, die grad do ugegraff gëtt, also verbal, also physisch ugegraff gëtt, net einfach neben durchstellen, me äh, angreifen. äh, mir andernfalls einfach Konversation mit der Person ufänken, fir dass die aner den anderen, die aner Person realisiert, oh du kommst net méi durch. Dir héiert mech grad net. Also, mm. voilà. Ja. Ja, dat kléngt wierklech wéi eng gutt Method. Dat hunn ech selwer och nach net gemaach, mee bon, ech muss soen, datt mir dat och selwer nach net oft äh, passéiert ass, datt ech dat matkrut, datt eng Fra belästegt ginn ass. Mm. Äh, ja. Nee, also, wat ech heiansdo matkréien, ass Koppelen, déi streiden, wou och dann Männer op eng komplett deplazéiert Aart a Weis äh, hir Frëndin, hir Partnerin äh, am ëffentleche Raum ublären. Äh, mm -hmm. a beleidegen, wou ech dann an der Géigend bleiwen, fir ze kucke, also fir op, also fir sécher ze goen, dass et net iergendswéi physesch ausaart. Mee dat ass dann enker eng ganz aner Situatioun. Mee do ass et eben och ëmmer komplizéiert, mengen ech, well, wéi mer jo och scho soten virdrunner, dass oft Fraen dann dorop reagéieren, andeems se laachen, well se net wëllen, dass deen iergendwéi nach méi aggressiv gëtt. An ech gesinn dat oft, dass iergendeen esou Saachen engem noreecht an d'Fra laacht dann an da sinn ech mer net sécher, kennen si sech, ass dat grad eng Situatioun, wou si just spillen oder ass do wierklech eng Belästegung am gaangen? Also dat ass net ëmmer evident. Bon, also et kann trotzdem och eng Belästegung sinn, och wa se sech kennen. Also ech mengen. Nee, mee ech mengen, spillen si?
Also ass et esou en Zecken oder ass et wierklech eng Belästegung? Jo, woubäi wann et wierklech extrem ass, wann do wierklech extremen Abus grad stattfënnt, dann dann ass et wierklech egal, ob déi Leit an enger Bezéiung sinn oder net, dann dann ass et einfach net ok. Nee dat schonn, mee soulaang wéi d'Fra laacht sinn ech mir net sécher, ass grad do. Jo, jo, jo, mee ech wollt dat just fir eis Zuschauer, ech weess, datt s du et weess.
Yes, Zuschauer, déi yeah. näischt gesinn. ok, mee. Äh, Wonnerschéint Thema.
Also der Titan ass menglech wkeg am relevantste fir ähm, fir Männer Di hat Episode ähm, ja. si net schold wann se belastigt geht dat nee. net hire Fehler an den den am meeschten angreife kann an hëllefe kann ass och leider immer nach e Mann anscheinend hun ich dann zu scheieren interessanterweis äh, wat dat D'Origine vu weibleche Polizisten, zumindest mol an Amerika, mengen ech, datt do eppes lancéiert gi war deemools wéingt vill Belästegung op der Strooss, wou da sollt quasi en Escort oder esou kreéiert gi fir Frae, fir datt si sech manner onsécher fillen a si dunn gesot hunn, ech hätt awer léiwer gären, dat wier eng Fra, déi dat géif maachen. An esou ass déi weiblech Polizistin entstanen. Nice.
Ah, an dozou nach eng Kéier kuerz Schnurren ze schéieren, dass dat scho viru bal 100 Joer e Riesenthema war, Catcalling an esou weider, dass dass deemools nach anescht ass genannt ginn an dass sech dunn d'Fraen och wierklech do staark gemaach hunn, fir sech dogéint ze wierken an dat waren esou Riesecampagnen an déi sinn och wierklech eescht geholl gi vun de Medien, also vun den Zeitungen dee Moment, an dass dat dunn erëm manner ginn ass dee Moment, wou méi Frae representéiert goufen op der Tëlee an esou weider, wou Fraen hir eege Sexualitéit och méi ausgelieft hunn an ugefaang hunn och ze flirten, selwer ze probéieren e Mann u sech ze interesséieren an dee Moment ass dat op eemol dunn méi an d'Gesellschaft komm, dass et jo awer dass d'Fra sech dat jo awer siche geet. Mhm. Dat heescht, do sinn déi Campagnë erëm ofgestuerwen sou Ja, an alles, ja. wat mer um Progrès gemaach hunn, ass erëm zréckgaangen an elo muss mer eng Kéier vu vir ufänken. Lo gëtt d'Frae recommandéiert, Self-Defense ze léieren an ëmmer Pefferspray derbäi ze hunn. Ganz genau.
Wat och net ëmmer falsch ass, mee, jo, dat léist de Problem net Langfrist. Genau, dofir ganz wichteg nach eng Kéier, Mir adresséieren eis mat dëser Episod gréisstendeels un d'Männer, dass se sech bewosst sinn, éischtens, dass se hëllefe kënnen, wa si et net gemaach hunn, an zweetens, wa si mierken, dass hiert Verhale vläicht falsch war an dass dat net hire Feeler ass, dass si dat esou geléiert gi sinn, mee dat ze iwwerdenken an ze veränneren. A gläichzäiteg wärenddeem mer nach amgaange sinn, dorun ze schaffen, wat Frae maache kënnen, fir sech ze wieren. Voilà. Wandschlift merci
a lo komme mer zu de coole Rubricke mam coole Kelly! Yeah!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Haut ass eis gutt Fro. Wat ass de Cigale? An dofir hu mer haut d'Enrica aus dem Cigale hei am Studio. Moien Enrica. Moien.
Also jo, de Cigale ass de Centre d'information Gays Lesbiens, Ofkierzung ebe Cigale. An dat ass en Zentrum, dee sech riicht un all Persoun, déi sech Froe stellt par rapport zu senger sexueller Orientéierung oder Geschlechtsidentitéit. An de Cigale gëtt et säit 2002. An dat ass, also elo einfach gesot, de professionelle Service vun der Asbl Rosa Lëtzebuerg, déi sech eebe fir d'Belange vu schwul, lesbesch, bisexuell, trans, queer Mënschen asetzt. An, jo, an den Numm Cigale eeben, also et bleift jo nach ëmmer den Centre d'Info Gay, Lesbien, mee dat heescht net, dass et sech just un déi Leit riicht. Et ass eebe just, dass et, also elo historesch gesinn huet et sech esou, ass et esou entstanen. An an natierlech mat de Joren huet et sech weiderentwéckelt an mär hu, also et ass wierklech oppe fir jiddwereen a mär schaffen och mat de Leit, déi bei eis kommen, dat heescht. Dat heescht, och wann een zum Beispill pansexuell, asexuell ass, net-binär, genderfluid, kann ee bei de CIGAL kommen? Jo, genau.
Also et ass wierklech, also mär loossen de Spektrum op a villfälteg.
Wat méchs du dann genau an denger Aarbecht? Kanns de Mer e bëssen zielen, wat Der sou ubitt? Jo, also den CIGL, also seng éischt Aufgab ass déi, dass ebe soll eng Ulafplaz sinn, Ulafstell fir Mënschen, déi ebe Froen hunn par rapport zu enger Sexualitéit oder hirer eegener Identitéit. Dat ass hinnen dann individuell Consultatiounen. Da bidde mer awer och Consultatiounen u fir zum Beispill Leit, déi mat concernéierte Leit ze dinn hunn, dat heescht kënnen Eltere sinn oder Schoulpersonal oder socio-educativ Personal, wat sech Froe stellt, well se ebe grad, sief et doheem oder an der Schoul oder an enger anerer Struktur, mierken, ok, mir hu elo e Grupp solo Jugendlecher an do ass awer ee Jugendlechen, mir mierken, datt esou een Onwuelsinn do ass. Jo, voilà, an dat rullt dann e bëssen, dat kënnt dann un d'Rullen an da komme se bei eis fir méi Infoen zum Thema. fir ze wëssen, wéi soll ech de Jugendlechen uschwätzen oder soll ech en net uschwätzen, soll ech si loossen, also esou, oder fir ze wëssen, okay, wou kann ech déi Persoun hischécken, falls eng Kéier Froe sinn, dass se da wëssen, okay, et gëtt e SIGAL. Voilà. An dann hu mer awer natierlech och de ganze Sensibiliséierungsvolet. Dat ass a Schoule goen, sensibiliséieren, also ganz Schoulklassen. Mer bidden awer och Fortbildungen un fir Erwuessener, haaptsächlech aus dem sozio-educative Beräich, aus dem Schoulberäich. An dann hu mer de Volet Bibliothéik, well de Seagull ass och eng Bibliothéik. Also dat, jo, do hu mer sou e bësse méi wéi 1.000 Bicher, Ouvragen a Material, wat ee ka bei eis kucken, ausléine kommen. Also et fonctionnéiert wéi eng ëffentlech Bibliothéik. Ah, flott! Jo.
Cool.
Nach een anere Volet, deen elo an de leschte Joren e bësse méi entwéckelt gëtt, dat sinn eben d'Projetsaarbecht. Zum Beispill een, wat mer d'lescht Joer haten, dat war dann dat Theaterstéck iwwer Coming-out-Stories. fir awer och d'Gesellschaft ze sensibiliséieren. A verschidde Saachen entstinn dann och an der Praxis. Voilà. Zum Beispill?
Äh, wann eng bestëmmten Ufro do ass. Ja. Ähm, ähm, wéi zum Beispill zum Thema Asexualitéit, äh, dass mer zum Beispill an engem Joer e puer Leit haten, déi zu dem Thema Froe gestallt hunn, äh, dass mer da soen, okay, äh, Komm mer maachen elo en Info-Owend zum Thema Asexualitéit an Aromantik, fir dass d'Leit och doriwwer informéiert ginn. Wann s du schwätz vu Projet oder Material, hunn ech och geduecht un eng flott Broschür, déi der elo dës Enn vum leschte Joer erausginn huet. An déi heescht Loscht a Pleséier. Riicht sech un. Fraen, déi Frae gär hunn, un lesbesch Fraen, bisexuell, queer Fraen, also all Fra, déi sech net wierklech am heterosexuelle Spektrum definéiert, mee e bëssen do eraus. Wéi ass et dozou komm, déi Broschür ze maachen? Jo, et ass ugaange mat engem Workshop am Cigale. deen ebe reservéiert war fir Fraen, déi Frae gär hunn, an dorauser huet sech wierklech een e Besoin erausfiltréiert, also datt ee wierklech gemierkt huet, also zu Lëtzebuerg ass dat een Thema, also alles wat d'Gesondheet vu, jo, vu Lesben, queere Fraen, bisexuelle Fraen, dat ass unsichtbar, also dat gëtt wierklech bal néierens ugeschwat. An dat heescht, sollt elo net just bei Workshops bleiwen, also déi gi weider gefouert, Workshops eben, déi sech u Frae riichten aus der Community, dann sollt awer och dann déi Broschür entwéckelt ginn, wou awer och déi Erfahrungen, déi een da sammelt an de Workshops, dass déi awer dann integréiert ginn, dass awer och den neiste Wëssensstand vun och soll integréiert ginn an dat sinn dann Recherchen aus dem Ausland, well zu Lëtzebuerg gëtt et keng. An also voilà, dat ass och zi-, d'Brochure u sech ass jo och zimmlech dann vielfälteg och vun Thematiken. Ja. Wat fir Theme ginn dann ugeschwat? Oh Mamm. Also et fänkt un mam Thema schonn Coming Out, dann huet een awer och esou Theme wéi Geschlechtsinfektiounen, Geschlechtskrankheeten, wien déi kann kréien an dass een déi och ka kréien, wann ee Sex mat Fraen huet. also als Fra Sex mat Fraen huet, kann och, also jo, dann den, et riicht sech och e bëssen un déi Professionell aus dem Gesondheetssecteur, wat do Manque sinn. Da gëtt et esou Témoignagen, jo, mat enger Oplëschtung, wat, wat verschidde Fraen och schonn erlieft hunn. A wat esou d'Mängelen och am Gesondheetssecteur sinn. Jo, also zum Beispill, dass wann s de als lesbesch, bisexuell oder queer Fra, wann s de bei de Gynekolog gees, dass deng Sexualitéit u sech, déi gëtt schonn net unerkannt. Wann s de keen Sex mat engem Mann hues, dann hues de vläicht kee richtege Sex, da muss de och net op Geschlechtsinfektioune getest ginn. Also dat ass sou dat Klassescht, dat kënnt ëmmer erëm, zu Lëtzebuerg wéi am Ausland. Also dat si sou Klassiker. Oder dass de gesot kriss, Ah, mee elo Jo, elo bass de nach mat enger Fra zesummen, mee dat ass just eng Phas. Wann s de bis Kanner wëlls, dann hält dat op. Also da sichs de der och ee Mann, oder? Also an dat sinn, wéi soll ech soen, dat si vläicht fir deen, deen dat elo héiert, harmlos Bemierkungen, mee fir déi Persoun, déi dat erlieft, ass et vläicht net déi eenzeg, déi se kritt. An et ass awer. Kann eng Aart vu Gewalt sinn awer. Ja. Et hänkt of, wien se erlieft. Dann ass et och, jo, eng, eng Aart vu Gewalt. Ja, Gewalt ass jo net nëmmen physesch, mee och psysesch. Ja, jo, jo. Ech bliedere grad e bëssen duerch déi och mega flott gestalten Broschür. Also se huet wierklech e flotte Layout. A kucken op ech vläit hei nach eppes fannen. Jo, du has et virdrun schonn e bëssen ugeschwat, wat et heescht Fraen déi Sex mat Fraen hunn. Vläicht kanns de nach eng Kéier kuerz erklären, firwat der déi Formuléierung benotzt huet.
Jo, also et ass, wéi soll ech soen, et ass vläicht esou gesinn déi einfachst Formuléierung, déi ee ka benotzen, well déi versteet jiddwereen. Also do gëtt et verschidde Grënn, firwat mer heiansdo op déi Terminologie zeréckgräifen an, Also deen éischte Grond ass, dass de Leit hues, déi sech net als lesbesch oder bisexuell definéieren oder net definéiere wëllen a sech wierklech net an esou enger Identitéit erëmerkenne. Dat sinn awer Leit, déi, wann een dann just lesbesch oder bisexuell benotzt, déi ginn dann automatesch ausgeschloss dann aus aus Atelieren, aus esou Broschüren. Déi fillen sech dann net ugesprach an, jo, da liesen si se vläicht och net. An dat doten entsteet méi aus dem Gesondheetsberäich, well wann ee Statistike mécht iwwer zum Beispill wat si, also iwwer Homosexualitéit, an freet ee just no enger Identitéit, dat heescht bass du lesbesch, da kann et sinn, datt Leit Nee ukräizen, déi awer vläicht Sex mat Fraen hunn. Dat heescht, déi Leit, déi falen dann och aus den Statistiken eraus. Also dat ass lo mol. esou ee praktesche Grond, awer och een inklusive Grond, dat heescht, dass de wierklech wëlls, jo, esou vill Leit wéi méiglech uschwätzen. Deen anere Grond ass, dass, dass de Leit hues, déi aus Länner kommen, wou esou Terminologië wéi lesbesch vläicht guer net usus sinn, well do eng ganz aner soziopolitesch Lag ass. eng ganz aner Gesetzesgebung an verschidde Wierder sinn och esou tabu, dass een se guer net dierf benotzen an dat hu mer gemierkt zum Beispill an der Eppsch mat den Geflüchteten, dass, jo, dass fir verschiddener, voilà, wann een seet Männer déi Sex mat Männer hunn oder Fraen déi Sex mat Fraen hunn oder Fraen déi Frae gären hunn, jo, dass gëtt aneschters opgeholl an, Dat ass och een Déclic. Mee ech hu lo vun anere Länner geschwat, dat kann awer och hei zu Lëtzebuerg si, gell, dass, bon, lesbesch a schwul, dat si Termen, déi hu sech zimlech etabléiert, mee et gëtt awer nach Leit, déi net wierklech wëssen, wat heescht bisexuell, wann s vu queere Frae schwätz. Bon, dat ass och een Wuert, wou vill Leit och net wëssen, wat heescht et, an voilà. Komme mer zu menger leschter Fro, och wann ech der nach ganz vill anerer hätt natierlech. Fraen ass mat engem Stärche geschriwwen an der Ënnerschrëft vun der Broschür. Du has et scho virdrun e bëssen ugeschwat, firwat vläicht? Vläicht kanns du et nach eng Kéier op de Punkt bréngen.
Also Frae mat Stärchen, also dat war mol a sech fir e bëssen dat Verspillt erauszebréngen, fir datt Fra als Terme net esou rigid do steet, net esou wéi e monolithesche Block, d'Fra ass just een eenzege Modell, deen dann d'Gesellschaft kennt. Déi eng Fra.
Voilà, a wann s de dech net esou behëls oder net esou unees oder net esou ausgesäis, da fäls de schonn do eraus. An dat heescht, dat war e bëssen och esou Provokatioun, och fir ze soen, voilà, Jo, Frae kommen an enger Villfalt. Dat heescht, ech kann och eng schwaarz Fra sinn, ech kann eng Fra sinn, déi aus engem anere Land kennt, ech kann awer och eng Transfra sinn, ech kann eng Fra sinn, déi am Rollstull sëtzt an ech sinn awer, voilà, ënnerrepresentéiert oder ech kréie keng Sexualitéit unerkannt. Also, et war e bëssen déi Provokatioun. An dann awer och par rapport zum Thema LGBTI, also Stärchen eben. wéi et benotzt ginn ass, traditionellerweis benotzt ginn ass an der Trans-Community, virun allem an, also ech weess lo an Däitschland, dass eeben ee Stärchen hannert d'Fra gemaach ginn ass, fir eeben ze weisen, okay, d'Fra ass eebe méi, an deem Sënn méi villfälteg och a Geschlechtsidentitéiten. Et gëtt haut nach esou genotzt, anerer wëllen et net méi esou benotzen, mee eeben, dass een ee Stärchen hannendru mécht, fir eeben och ze weisen, voilà, mär schwätze lo net just vun Cis-Fraen, mee mär wëllen och Trans-Fraen uschwätzen. A vläicht och nach méi. Also Leit, dat hänkt elo of, ween dat definéiert, gell. An dat war dann och deen anere Grond, well mir eeben och d'LGBTI-Struktur vu Lëtzebuerg sinn. An dofir sollt dat awer am Titel drastoen. Dat sollt sou e klenge Clin d'oeil sinn. Ok.
Wou fënnt een dann déi flott Broschür, wann ee sech dës elo wëll ukucken? Also net just ukucken, mee och mathuelen. Also et kann een eng Online-Versioun mat interaktive Links, déi fënnt een dann op der Internetsäit www.gay.lu. Also GAY.lu. Ënner Publikatiounen. An dann kann ee se bei eis bestellen, eben am Cigale muss een, also kann een eis uruffen oder per Email da bestellen, da kritt ee se geschéckt. Oder also bei eis laanscht siche kommen an da kritt een nach ee Lektor geschenkt, eng Digue dentaire, also sou een. E Lektor, jo.
Dir sidd an der Uewerstad? Genau, mir sinn um 3 rue des Capucins, dat ass net wäit vun der Place d'Armes. Okay, ma dann. Soen ech der Filmes Merci, dass de hei wars. Ja, gär geschitt.
An ähm, vielleicht bis eng nächste Kéier. Ja genau bis eng nächste Kéier.
Dir hutt nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreift eis op sex@ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert ouni dass mer är Nimm nennen. An iwwer Feedback freeë mir eis natierlech och. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, op Instagram an um Site sexpodcast.lu. Oder op all Äre gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat frëndlecher Ënnerstëtzung vum CSAS, dem nationale Referenzzenter fir d'Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet. Finanzéiert vun der Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte. Den CSAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of.